a khensa ku va mpfulele channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ku na mhaka yin'wanyana hi leyi ku na vanhu van'wanyana i ta twa va kha va ku xana xiloyiloyi i yini loko hi ku munhu luya. i ri mina na loyi i va a kha a swi vula hi ndlela yihi kumbe loko a ni hleketelela ku hi mina ndzi n'wi loyaku u va a kha a swi vula hi ndlela yihi ende loko mo languta rito leri xiloyiloyi ri tele ngopfu ka hina Vakreste hi nghenaku tikereke vanhu lavo ka va nga ngheneki tikereke mi nge va twi va kha va vula vito leri. I nge ni yi sungula laha. I ta twa loko ku ta muti munhu wo karhi kwala mutini, ivi mi twa va ku hayi loko a fika mi ti vonela. Hi kombela ku mi tumbeta dini, kumbe mi tumbeta mugayo, kumbe mi make sure ku fridge ku va na munhu a yi tlhogomelaku hikuva i ta nghena a hi a hi chelela poison. hi loko va kha va ku yini va ku pumba vuloyi va ku hi kombela ku mi tumbeta na swimbalo hi ku i ta teka swimbalo a yena a ya a ya hi tirha ku swi swa hina swi nga fambi hi kombela ku na loko a nghena la mutini loko a famba mi sala mi haxa munyu or mi sala mi teka horse pipe mi endla yini mi kukula mi chela mati laha nga famba kona kumbe mi teka kukulu mi kukula laha nga famba kona mi nwisa misava liya. ya ya nghena ku a toilet hi loko vanhu va ku yini va ku pumba vuloyi ivi va ku yini hayi lava va muti luwa va na xiloyiloyi loko manimani a ta va endla swilo leswi ni nga swi hlaya laha henhla ivi mi kuma ku na loko i fika a mutini xikombiso mina ni fika a mutini wo karhi loko ni fika laha mutini luwa va fika va ni nyika swakudya ni rhanga ni byela vinyi va muti ni ku hayi hi kombela ku n'wina mi rhanga mi phema mi susa vuloyi. loko va ni nyika swo nwa or cold drink ni ku hayi chelani ghilazi mi susa vuloyi loko va ni endlela tiya naswona swi va tano or va ni nyika xi xinkwa or va ndzi nyika vuswa i ku va mina ni endlela ni hleketelela ku laha mutini luwa ni nga vhaka kona or laha ni nga ya kona va ni chelele something a swakudyeni ku loko se ni famba la ni sungula ku hlanganahlangana or ni vabya. a hi nge hi leri dyambu ra hisa ni fika emutini wo karhi va fika va ndzi nyika swakudya loko va ndzi nyika swakudya ndzi ti dyela ivi a hi nge xikombiso ndzi suka kwihi ni suka a ka a ka bungeni ni ya kwihi ni ya ka n'waxinyamani hi milenge ma ri vona ku dyambu ra ti hisela le ni sukaka kona va fike va ni nyika swakudya. ivi loko ni fika kaya nhloko yi sungula ku pandza hi mhaka ya dyambu ni ku hayi le ndzi suka kona hi mhaka ku va ni nyike swakudya va ni chelele swakudya ku ni kota ku fa it means ni pumba vanhu va muti lweyi vuloyi ni ri yini va ndzi loya ku ve a hi ntiyiso ivi xikombiso mi kuma ku ni suka kwihi ni suka ka phaphazela ni ya gumbani ni ti fambela hi milenge ma swi vona ku tithekisi ta kala nyana. a ti ta ti teka nkarhi ku fika ivi loko ni fika kwihi ni fika gumbani ni fika ni ti tshamela hansi milenge yi sungula ku pandza yi sungula ku pfimba hi mhaka ku ni fambe nkarhi wo leha ivi ni ku hayi va sele va nusa mikondzo laha ka muti luya a ni ye kona ku le ka phaphathela i ku va i ku va hi pumba vanhu van'wani vuloyi se mhaka ya rito leri ra xiloyiloyi leyi va ri tirhisa ngopfu vanhu vo tala ngopfungopfu vakreste lava nghenaka tikereke. Loko o vhaka emutini wo ka va nga ngheni kereke ivi a sungula ku hlanganahlangana a vabya, i ri laha mutini va va ni endlile? Va ni chelele swilo swo karhi. Ivi mi languta vanhu lavo ka va nga ngheneki tikereke, vanhu vo ka va nga ngheni tikereke a va na mhaka na swona sweswo. Loko o fika a nghena emutini wa wena i n'wi nyika swakudya a endla swilo i nge n'wi twi ku hayi susani vuloyi endlani yini mara hina vakreste hina hi tele ngopfu so. Na khensa ku va mi languta chanele dankie.